Okay guys, avuxeni maxaka ndzi to kambanambana vito ra mina mina mandlale gere gingirikana wa kuma xivani khensi swi na ni kuma mi joinile ka nkani ra gingirikana namuntlha hi teka n'wina um behind the mic we're coming to behind the mic because of some other reason something is not working I, yeah, I don't know I don't know I don't know so I just uh, do this So it looks like uh, Joe Shrimani is releasing uh, an album. Hey, wakaina, but bra Joe. kasi mahumesa na hina hi nga swi tivi hina hi nga swi tivi va ri joe this joe that that's the title this is very interesting joe this joe that ai then ku tlhe ku huma na va ri ku mina leswiwani ku mina na na ti na ti-track eh, tracks ta kona list ve ri nghena nhongani xa n'wamagezi track number two three ve ri a yi dumi kumbe a yi dumi a yi swi tivi swi ta twala njhani then ku na chucha nchungu oh guys ti ta vuya featuring tsako chirimani And Joe Sherman is going forward with his uh, Sherman legacy there. na track number 5 where i vamajarman guys number leti a ti vona kahle i don't know why they chose that color because a swi vonaki a swi vonaka ka tinambara mara ka marito swa vonaka just the numbers track 6 joe this joe that i think leyiwani hi yona- hi yona track ya xicele leyiwa hi la ku titwisa laha and then gandaganda ya ka gaza laha ni tshemba ku ri simeza to thimendela letiwani a yi tleli um maybe beef lexi ni tlhe no hleketelela n'wamarhongani and then ku na botiwile na botiwile yi ta kuma ku na yona swi endla ku va ku ri Could always be fun, ah, but I doubt. I doubt it could be Potwili. Potwili and Kufe Kurutz Mrotur to Temendela Naron. Eh, she she like Tim Shirman this one, very slow coming. So she posted the like after Facebook that one about Joe. va ku swi posta khale actually va kombisa ti-track list ta kona a va lava ku yi byela kahlekahle date i don't know why why va nga yi byeli date va va nga yi byeli date kumbexana va yimela dust ya va beni na va mr post to settle mara it doesn't look like it's settling down a swi tikuba swa ha ri ku beni ka tihuwa hi ti-live sisa leswiya but anyway um a hi languteni ku ri ka ti-facebook page ta brajo ku postiwe yini i think swi kona la let's check it out so loko hi languta ti-facebook ta brajo leswi leswi nga kona

xiyisa swa ku mkhulu hayi impela mhani hlamula ku wa joe xi nga humesi lembe leri joe this joe i think joe this joe this yo vanhu va tsakelaka yona mi ni twa hi nga ri ni tsakela yona because of hi expecte swi cele laha ka lera risimu joe this joe kokwani joe e vanhu va le ku vulani banic makamu la van'wani va ri madliridliri ve ri hi lava sweswo Eh, van'wana va vusaku new album hehe he wo vutisa n'wana a kuma na nhlamula ku swi tikomba tano mara ni sure va ta hi updata before christmas cover pick leyi yes let's talk about it interesting it's very very powerful it's the first time we see bra joe

eh, ti-color leta ta ku one side yi va na light and then the other side ku va ku byi hala xikandzeni guys it's, it's, it's, it's, it's, it's beautiful uh, cinematography leswi a swi endliwa ngopfu ka tifilimu um eh, swi na ti-meaning to tala you know loko va kombisa um leswi a hi ni hi nge xitering a va n'wi kombi xitering a va kha a ri na layiti a xikandzeni hinkwaxo usually va swi vitana yini eh a ni ni hi tiva ku na boso boso is a villain ku ya hi hina hi ri boso mara ku na villain then ku na ku na the the staring staring usually yi kombiwa ngopfu yi va yi ri na color ya so the other side ri ri pfalekini the other side ku ku ku ri na light ri yonge a xikandzeni and they chose the, this kind of color

like the witch name leswi va nga swi endla it's like proper way of, of doing photography this one i don't know who did this kind of photography it's beautiful a hi muvheni ya ka ti-track list hambi hi yaleta a hi swona hi swona va dlanya ku lava na brace swa kona swa swa hlwela wa swi hlwela oh there you go ve ri nghena nhongani a la ti ta vuya la straight ku na ku na leri nga feature nes matlala laha ve ri ya majarimani i nyimpi leyiwa kahle kahle nyimpi ya majarimani ha no ha swi vona mani dr jules man is going to release this year um, mina vela was shocked um a ni swi tivi i ti-trick ti leti mi nga ti langutela lawana leti ni twaku nga ri ti nga fika ti ri tirhasarhasa e, gandaganda ya ka gaza kumbexana tibulu ka rini guys a phela mi mi nga bulusa swi mi nga hi byelan'wini swi la ni cheka spotify xa mina mara ku spotify xa fela xi tala ku ta kuma two days three days loko apple music yi humise khale so swi ndla ni kuma ku um ti nga ti humini phela kwala phela ya nga kuma ku ti humini um spotify xa mi xi kuma xi cheka la i mhaka kambe joe this joe that a ni tshembi yona a va ta a va ta a va ta vula vutomi eh sms xirinda i ri ku ta nandziha gigini maseve onge ti ta phuxana maseve my artist vumunhu if artist ta hina a va lo dyondza na vu na vumunhu eka n'wina ha va lo dyondza music ha vutomi byona va kokela kule va tichicha va a va ti hloniphi but dr joe shirimani yi yi shirimani i xikombiso lexinene okay eh trust you khehla en'wa en'wa gezani loyi ha ve le ku vulavuleni vanhu vanhu va tikomba va yi tsakela e e e album ya bra joe hambi sweswi ko yi nga za ku yi huma na ni yimele yona hi la ku yi twa hi la ku yi twa mapengo khovani mahlawuleveri a yi vuyi gaza we celebrate with music and build the country hmm. I, i hope swi taba i hope swi taba i just hope ku ri that's my wish ku ri ku nge vi tinghoma letiya to to to to to saka jowe cina jowe ntsena ku ta ku na tinghoma leti nga na message ku ta na tinghoma leti ti nga ta va ti ri na um you know tingombe ta ti nga ta va ti ri na mahunguhungu swihungwahungwana eh loko na ta picture leyiwani i analyzer if you look at his face you can see ku ri he's looking at people like he's like ah leswiwani swi ndla yini swi leswi ya leswi tikuma vanhu hey guys a hi humeni ka tona a leswi ni mi khome swona le ka nkanelo wa gingirikani mi twa hi nga ri yi ta ba kumbe nge bi album ya dr joshman na ni vona ku ri ku ri swilo swi nga swi nga ndliwa kahle la cover leyi swi saseke ngopfu guys ro sungula yimbele na macross band na na spring type ra joe na yimbe yo basa mara ro sungula ni vona yi nga mbalangi suti yo nyanganya yimbele suti yo byala ni swi tivi ku ku eku yo ndlela ku ku xixima mambawulele na a yi tivi a ri tsi ta swi vona kwini hayi va ka hina loko ri mina le gere gingirikani wa ka maxavani khe swinuna kumbe joyinile ka nkanelo wa gingirikani ka ni ku salute eka zidorskitswelekile nyora amfesintotoro ra Salut, salut, salut, mi-a dat email mi nga ti email mi nga ti email comments down below a hi vulavuleni laha hansi hi matitwelo ya hina hi cover leyiwani ku ri yi na tinsimu ta kahle na xana hi rini leri mi twaka hi nga ri risimu ri ta fika ri endla swona a hi vulavuleni laha hansi eka stores